Duolingo English Test näme? Duolingo English Test demek, e, bilýän bolsaň, dünýä belli, meşhur iki sanak e, iňlis dilini bilýäniňizi subut edýän we iňlis dil derejäňizi bilip berýän iki sany ekzamen bar. IELTS bilen TOEFL. Ýani IELTS bilen TOEFL-yň edýän işini Duolingo English Test hem edýär. İkisiniň tapawudy näme? Şu barada aç Gürrüň edeliň, IELTS bilen TOEFL ekzamenine girmek üçin bellenen wagtda, bellenen ýerde bolmaly we bu testleň bahasy takminen 200 euro. Meselem, käbir döwletlerde ýok bolsa, goňşy döwletlere gidip, iň ýakyn ýerdäki e, ekzamen sentrlerine baryp, şu taýda ekzamen tabşyrmaly bolýaňyz. Ekzameniňizi tabşyranyňyzdan soň Iň çalt gelende jogaplary 2 hepdeden soň gelýär. IELTS bilen TOEFL-yň we ekzameniň dowamlylygy 3 sagada çenli dowam edýär. Ýagny uzyn, uzak wagtda dowam edýär. Oň ýerine dual ingilde bolsa edil ýankar problemalar ýok. Meselem, isleýän wagtyňyz Islän ýeriňizde giri bilýäňiz, çünki onlaýn internetiň üsti bilen oturýaňyz, islän wagty giri bilýäňiz. Ekzameniň wagty bir sagat, maksimum altmyş minut, ondan kän däl. Arzan, kyrk dokuz dollar töleýäňiz we ile, beýle goňşy döwletlerde gidip oturaňyzok. Netijesi bolsa, Duolingo netijesi bolsa kyrk sekiz sagadyň dowamynda size gowuşýar. Bir minus tarapy şu wagt 2019-njy ýylda çykdy Duolingo ekzameni, testi. E, şondan bärek Duolingo-ny kabul edýän 1000 sany uniwersitet bar. Yani, Müň hem az däl, ýöne beýlekilere garanda az. Sebäbi IELTS bilen TOEFL uniwersitetleň 95, 97 göterim IELTS ýa-da TOEFL soraýar. Eger-de siziň birinji diliňiz iňlis dili däl bolsa, Sizden IELTS ya-da TOEFL soraýar, daşary ýurtda okamagyňyz üçin. Duolingo-da bolsa, häzirlikçe müň sany uniwersitet Duolingo-nyň netijesini kabul edýär we kabul edilen uniwersitetler, kabul edýän uniwersitetleriň listi bolsa e, Duolingo English Test saýtyna bardyr. Görüp bilersiňiz. Geliň indi Duolingo nähilek ekzamen, şoňa bir seredeliň. Ilki näme şertlerinden başlaýar? Näme şertler bar? Näme ekzamen nähili dowam edýär? Mixed skills. E, IELTS bilen TOEFL lak ýalak. Ilki reading, soň writing, soň listening ýalak däl, ýani garmatym gelýär. Size ilki vocabulary geler, soň reading gelip biler, soň ýene vocabulary gelip, soň listening gelip biler. Ýani garlan tapgyrda soraglar. Adaptivity. Adaptivity bol sözlük soru gelýän bolsa, Birinjisini bilersiňiz sebäbi pre ýa-da in e, elementary ýa-da preden berýär size. Ikinji sözlük gelende em inter bolup gelýär, ýagny kynlaşýar. Üçünji sözlük gelýär. Inter hem bilseňiz, üçünji sözlük gelende apple bolup gelýär. Mysal üçin, e, ýaman kyn, men muny bilemok diýme. Sebäbi testiň görnüşi şonýa. Gitdigiçe kynlaşýar. Eger-de bilmeýän bolsaňyz, bir soňky gezek gelende inter test gelýär, inter mykabylary gelýär. Ony bilseňiz ýene apbara geçýär, bilmeseňiz ýene intere düşýär. Şeý diýede siziň derejäňizi belleýär. Eger bilmeýän bolsaňyz gaýdýar gaýdýar beginnere çenli düşübilýär. Ýani adaptivity şol. Short period diýmek gaty gysga wagt. Bir minutiň içinde 20-30 sany sözüň içinde dogrular saýlamak bolýar. Ýani bir minut ya da maksimum 3 minut. Ondan kän wagt beren ok her bir tapgyr üçin. If you skip a section you don't you cannot back. Eger de bir tapgyry geçseňiz siz o tapgyra gaýtadan dolanyp bileňiz. Şu tapgyrdan 0 bal alýaňyz. If you skip section you will not have extra time in the next section. Ýagny üç minutlyk bir tapgyry geçen bolsaňyz, işlemedik bolsaňyz, şol üç minutiňiz soň siz ulanyp bileňzok diýýär. Her tapgyryň öz minuty bar we her tapgyry geçmän öz minutynda, öz wagtynda etjek boluň. The practice test is good but does not include all question types. Hemme sorag ýa-da hemme sorag görnüşleri görkezilme tükdýär. Siz praktis teste girip, soňam hakyky teste gireňizde, praktis teste bular ýokdy diýip oturmaň diýýär, sebäbi ýok diýip. Şertler-ä şeýle. Geliň onda bir sanak e, praktis test barlap göreýin. Select the real English word in this list. Aşakdakylardan hakyky iňlis sözüni saýlaň diýen. Bu taýda siz e, sözleri seretmeli. E, hasam harp ýalňyşlaryna üns bermeli. Siziň harp ýalňyşy söz baýlygyňyzy bilmek maksat edilýär bärde. Type the missing letters to complete the text below. Aşakda bir paragraf berlen. Şu paragrafdaky boşluklary doldurmaly. Harp boşluklaryny, meselem, she study goýupdyr, student bolup biler, studied bolup biler, studies bolup biler. Select the real English word in this list. Bärde bolsa word birin üstüne basamyzda bize söz aýdýar, şo söz aýdyşy dogrumy, dogry dämi ýa başga söz aýdýamy, iňlis dilinde ýok sözi samardaýamy, şony barlamaly. Eger-de dogry bolsa tik goýýaňyz, dogry däl bolsa hiç zat edemzok we next düwmä basýaňyz. Muň üçin Record yourself saying this statement below. Aşakdaky sözlemi okaň we öz sözüňiz bilen ýazdyryň.

Meselem, sygryň suraty çykar. Siz a cow diýip bilersiňiz. 3 sekundyňyz bar. Başga-da wagtyňyz ýok. Otaýda write one or more sentence that describe the image. Surat gapdalak suraty suratlandyrmaly öz sözlerimiz bilen statement that you hear. Eşden sözlerimizi ýazyn diýär. Ee, size üç gezek aýdýar şu sözlemi. Bir gezek aýtdy. Aşakdadan iki gezek e, ýene iki gezek aýtdyryp bilýäňiz. Olukman birinjide näme eşden bolsaňyz ýazýaňyz, ikinjide ýazan zadyňyzy çalakçylyk düzedýäňiz. Respond to the question in at least 50 words. Aşakdaky soraw. Iň azyndan elli söz bolmak şerti bilen jogap beriň diýýär. Aşakdaky next e, düwmejigi bolsa birnäçe söz ýazaňyzdan soň size çykýar. Şonuň üçin derewçi geçeýin. People are prepared to speak for at least 30 seconds about the question below. Aşakdaky Soraglar üçin 30 sekund taýýarlanma wagtyňyz bolýar. Ee, talk about film you saw recently. Iň soňky ýakynda gören ýakynda gören bir kino barada gürrüň bermeli. Näme baradady? Nämeler gördüň? Ee, esasy rollarda näme bar? Kim oýnaýar? Şerde täze bir tapgyr bar. Interview and writing shot.

Tema berilýär şolam bir hakda. Ot üç minut gürleýäňiz, bir hakdadam ikinji tapgyr bolsa şu temadan bir hakda üç bäş minut ýazýaňyz. Ýöne size şeý diýýär, siziň e, iňlis dili derejäňizi belleýän balyňyza şular täsir edenok. Siziň derejäňize Şu soňky kitaplar täsir edenok diýýär. Ýöne girmek isleýän uniwersitetiňize şul ikisiniň ballary ugradylýar diýýär. Şul ikisiniň ballary ugradylýan bolsa, siz ýenedem şuňa näme sowuk sala garamaly dälmi? Dogry we tak jogap bermäge synaşmak, synaşmak. Dogry dostlar, bu günki Temamyz wideonyň şundan ybarat. Wideony galanyňyz soň laýk goýup komentariýa ýazmagy we doslaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Audio Jungle.